Guto Bebb, Is-ysgrifennydd Gwladol Cymru. Croeso i Steddfod Sir y Fflint. Mae'n Steddfod weddol lleol i chi. Pa mor bwysig yw ei gael Steddfod yr Urdd yn yr rhan yma o Gymru? Wel, dwi'n credu bod o'n hanfodol bwysig, um, fel rwy'n gafodd ei enni yn Sir y Fflint, er nad ydw i ddim yn byw yma. Dwi'n credu bod o'n gret i weld y stelod yma'n gymaint o lwyddiant, wrth gwrs mae tywydd i helpu, ond yn gymaint o lwyddiant mae'n ardal sydd ddim yn arbennig o Gymreig o ran iaith. Ond mae'n bwysig bod yr diwylliant Cymreig yn cael ei arddangos i bobl Sir y Fflint a dwi'n credu bod hi'n amlwg o'r hyn da ni wedi weld yn y Steddfod uh, bod y gymuned yn lleol wedi, wedi gafael yn y Steddfod yma fo arddeliad a mae'n llwyddiant ysgubol oherwydd. A mae'r iaith Gymraeg yn rhan o'ch portffolio chi fel is-ysgrifennydd. Um, beth yw cynlluniau Cabinet Llywodraeth Prydain a swyddfa Gymreig am y Gymraeg. Wel, mae'n ma allweddol bwysig bod Swyddfa Cymru yn sicrhau bod adrannau San Steffan yn ymwybodol o'r iaith Gymraeg o gychwyn, a hefyd o'i cyfrifoldebau nhw tuag at yr iaith Gymraeg. Un o'r pethau sydd wedi creu cymhlethdod, er enghraifft, ydy bod Deddf Iaith 2011 yn golygu fod ambell i adran o San Steffan yn credu nad oedd honno'n berthnasol iddyn nhw, sy'n gywir, Ond mae'n bwysig i Swyddfa Cymru wedyn sicrhau bod y gwasanaethau sydd yn gyfrifoldeb yr adrannau San Steffan trwy Ddeddf 93 yn parhau i gael ei ddarparu, felly er enghraifft Adran Gwaith a Phensiynau, yr adran sydd yn ymwneud mwya' â'r cyhoedd yng Nghymru, mae ganddyn nhw bortffolio o wasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg sydd sydd yn well na unrhyw adran arall yn San Steffan, ond mae hynny oherwydd yr ymdrech mae Swyddfa Cymru yn wneud i weithio efo nhw i sicrhau bod 'na ddealltwriaeth o beth i gofynion o ran y Gymraeg. Ac oeddech chi'n sôn ychydig am y Swyddfa Pensiynau. Yym ma' yr swyddfa yn symud i Gaerdydd a ma' pryder bod swyddi Cymraeg yn ga'l eu colli ym Mhorthmadog. Beth yw'r bwriad gyda hynny? Wel yn s- yy yn y lle cynta un o'r cyfarfodydd cynta gafodd Alun Cairns yr Ysgryfeydd Gwladol a finna fel i ysgrifennu ysgrifennydd ar ôl cael yn apwyntio i'r swyddi o'dd efo Cyngor Tref Porthmadog. Yy 'dan ni'n ymwybodol iawn o o'r her sydd yn wynebu yy y cyllid y wlad. Ma' 'na fwy o swyddi'n dod i Gymru oherwydd y newid. Yy 'dan ni hefyd yn sicr bod yr gwasanaeth Cymraeg yn diogelu, i diogelu, diogelu. Ond mi ydan ni fel adran wedi gwneud o'n hollol glir bod na uh, egwyddorion a phwyntiau o bwys yn ymwneud â'r penderfyniad o swydd, symud swyddi o gefn glad i Gaerdydd. Amser a ddengys os byddwn ni wedi bod yn effeithiol, ond mae o'n bwysig i ni nodi bod y gwasanaeth Cymraeg yn mynd i barhau, a mae'n bwysig nodi fydd yna fwy o swyddi yng Nghymru oherwydd, ond da ni'n llwyr ddeall pryderon cyngor megis cyngor tref Porthmadog. A symud ymlaen at refferendum Ewrop, sydd yn dod yn ag- agos iawn erbyn hyn. Ydy wir? Ydych chi yma i, i hybu'r neges o aros i mewn o gwbl ar faes yr ysadfod? Wel, dwi wedi gwneud ambell i drydariad bore yma, ond ddim yn benodol, ond dwi yn credu bod chi'n llygad y lle i nodi bod hwn yn fater o bwys. Uh, dwi'n credu fod hi'n allweddol bod bobl yng Nghymru gwerthfarogi uh, y manteision sydd yn dod o fod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd. Dwi'n credu bod pobl ifanc yn benodol efo cyfraniad i wneud yn y refferendwm yma. a mae'r ystadegau'n dangos yn glir yn iengan byd ydych chi, mwyaf byd ydych chi fod yn gefnogol i'n Undeb Ewropeaidd ac i barhad yn aelodaeth i'r Undeb Ewropeaidd. Ac felly os oes yna un neges o faes ysteddfod ydy, os ydych chi'n ddeunaw oed ac yn debygol o bleidleisio am y tro cyntaf, gwnewch siŵr bod chi yn gwneud hynny oherwydd mae yr, y grŵp oedran hwnnw'n gefnogol iawn a mae angen sicrhau bod nhw'n troi allan ac yn pleidleisio. Os pryder bod pobl ifanc yn cael eu gadw allan o'r trafod cyn y refferendwm, Dwi'm yn credu bod 'na bryder bod nhw'n cael eu gadael allan o'r drafodaeth, ond mae'n allweddol bwysig bod nhw yn defnyddio'r hawl i bleidleisio. Y drwg ydy, yn gyson, da ni'n gweld bod bobl ifanc yn llai tebygol o bleidleisio na'r to hŷn. A dwi'n credu ar y mater yma sydd yn mynd i effeithio bobl am ddeugain mlynedd, dwi'n meddwl bod o'n allweddol bwysig bod bobl ifanc yn troi allan ac yn bwrw i bleidlais. Edrych ymlaen i um, i'r cynlyniad, beth fydd effaith hynny, chymod, mae'r mae Blaid Geidwadol wedi hollti ar y mater, beth fydd yr effaith, yr ôl effaith ar y refferendwm yw'r afael eich plaid chi? Wel, yn sicr, da chi'n gywir i ddeud nad ydy'r Blaid Geidwadol ddim yn unedig ar y mater yma. Um, mae yna wahaniaethau barn cry iawn wedi cael ei dangos yn ystod yr ymgyrch. Um, yr hyn sy'n bwysig, dwi'n meddwl, ydy bod ni'n cael y canlyniad cywir ar y trydydd ar ugen o Fehefin. Ac os di'r canlyniad hwnnw'n ganlyniad clir, fydd hi'n hawdd iawn wedyn tynnu'r blaid yn ôl at ei gilydd. Yr hyn dwi eisiau weld ydy mwyafrif cadarn yng Nghymru ac ym Mhrydain dros aros yn yr Undeb Ewropeaidd a symud ymlaen wedyn i, i, i sicrhau bod ni'n llywodraethu yn unol â'r maniffesto yn hytrach na siarad am eu Dych chi'n cydnabod bod angen diwygio yr Undeb Ewropeaidd a gawson ni, pa newidiadau sydd sydd angen? Wel, mae yna ma ddiwygio wedi digwydd uh, dros gyfnod maith. Mae perthynas Prydain a'r Undeb Ewropeaidd yn wahanol iawn i berthynas nifer o wledydd eraill. Er enghraifft, mae'r ffaith bod ni wedi cael cydnabyddiaeth bod na fwy na hun arian o fewn yr Undeb Ewropeaidd, mae hynny'n allweddol bwysig. Mae'r ffaith bod ni'n cael hawl i newid rheoliadau, buddsoddiadau, i fobl sydd yn symud mewn i Brydain yn dangos bod gennym ni berthynas wahanol i wledydd eraill. Yr hyn da ni angen ydy Ewrop sydd yn cydnabod gwahaniaethau tra'n adeiladu ar y cryfderau sef yr hawl i fasnachu efo'n gilydd.